Үтүө күнүнэн. Биһиги күнчээн уһуйааммыт иһинэн тэриллибит Montessori диэн консультационно-методическай пуун үлэлиир. Бу манна уһуйаанынан хабыллыбата биириттэн үһүгэр дыл саастаах оҕолор уонна кинилэр төрөппүттэрэ сылдьаллар. Бу пууммутугар биһиги кыра оҕону кытта дьарыктаныылары көрдөрөн, сүбэлээн-амалаан, араас методическай көмө матырыйааллары биэрэбит. Билигин мин эһиэхэ дьиэ условиятыгар Ларионт Тесури технологиятыгар олоҕуран олоҕуран дьиэ условиятыгар оҕону хайдах аралдьытарга, дьарыктыырга кыра тэттик эрчиллиилэри көрдөрүө. Бу эрчиллиилэр кыра оҕо мелкомоторикатын, болҕомтотун, тулуурун, дьарыкын тиһэҕэр тириэрдэргэ уонна күннээҕи олоххо туттарыга сатабыллары үөрүйэхтэри сайыннараллар. Холобур бу мин эһи ханнык баар дьиэҕэ бу иһиттэр баалла иһиттэр ылаҕыт онно бу ханнык баар ыалгыт баарым или ириис куруппатын эбэтэр гречка куруппатын ылан баран бу пиала кутаҕыт кутан бараҥҥыт ложкалаҕыт оҕото туттараҕыт уонна бастаан көрдөөҕүт ложканы баһан ылар уонна бу иккис пиалатыгар кутар оҕо дьэ бу ложканнан бу баһа баһа бу бүтүөр дылы бу Иккис иһитигэр да толордохтоох түгэҕэр киирдим кыра хаалбытым аны кыратык иҥнэрэн көмөлөһөн биэриэхпитин сөп ону көрдөххө боростуой курдук эрээри уоҕа кыра оҕо мин туттаары гыннаабыт ыарахан иһинэн таһынан тоҕуһун сөп Кыырбаккаҕа тулуйаҥҥын киргизит. Онтон өсөһө билэтаана бу төттөрүтүн уонна кини төһө баҕарар кини киртынан сөп. Бу халгыы бардыбыт, бу иккис эрчиллиибит тигэр наада буолуоху биһиэхэ маннай группа уонна ырис группа уонна сиитэ.

Дьэ. Уонна дьону иһиппитиэр баар мааннай куруппа биэриспитин кытта куллуммутун дьэ үтүө дуу кини иидэлии Уонна арай улахан хийгин наада буолуон сөп тоҕо диэтэх оҕо ыһар тоҕо холустук туттар Калга молодец. Манна дьаала оҕолорго билиим манныгынан дьарыктыыгыт, ону оҕолор сөбүлээн дьарыкталарга кыһаллан аай үлэлиирдэ. Балтараалаах, иккилээх оҕолорго бу маннык дьарык оруолун өһөп түбэһэрэ буолу диэн

Бар чиллибитир биһиэхэ наада буолуоҕа икки грамм миискэ дэлэгэ уу уонна бу кыра кыра оонньуурдар хайдах баара оонньуурдар уонна дьэ пинсиэт бу маннык пинсиэт сэбили бэрэскии хостуур пинсиэттим ханнык баар ыалдыбаары буолуо дии саныыбын

уутун эбэһээт манна күөн кэттэрээхэ күөн тылы идигин уу оҕо илиитэ бу пинсиэти маннык кыбыттара маннык кыбыта оонньууруга кин илиитэ хайыылар илиллэбит тармахтарын бу чиҥнара сайда диэн бу оонньуурдарбыт улахан да буолан эб кыра да буоллар кып кыра да буолан эб

Уонна түмүктэрдэр оҕустуллар, уулланаллар. Түһүннэ дуо, хааллан аҕай дьарыктаналлар. Оонньоон бүттэхтэринэ аны таһыгар уу тоҕуннаҕына эһи аккыа тирээпкэ ууран биэрээт, ону кинини тирээпкэтинэн бээтин Хонтуруолунан бүгүн тоххутуутун хотон билиэхтэрэ. Ходуохтаах эбэ бэйэтэ. Бу эрчиллиим аата сюрпризтаах эбит. Биһиэхэ наада буолуоҕа бу мин манна горох ылла, элбэх соҕус, киилэ, киилэ буора буолуо уонна кып-кыра мелкай оонньуулар. Биһиги оҕо иҥиэр бу горуоп оннугар гречка ылыахпыт ээ, куруппанны ылыахпыт ээ. Чөкөрөрө дигин оҕолор үөрэтэҕин онно маны горуох бу горуох иһи маннык иһин маннык хаһан көрөрө дии. Оҕо ону хасыһа хасыһа сонно тугура булан ылар. Булан ылан баран дьэтиҥи этиэхтээх, бутугуй Холобур, бу куурусса тахха кэллим. Уой, ай буолан дьоҥҥор көхнем буолаҕын. Уонна тутуум билбэтэҕинэ этэн биэрэҕин, быһааран биэрэҕин. Эбэтэр оҕо бэйэтэ билэр буолан бэйэтэ этиэхтээх уонна тутуум быһаарыахтааҕа туохтааҕа. Үссе туох баар этин эмиэ көрдүү, көрдүү, көрдүү, көрдүү эмиэ да бөтүүк тахха кэллэ.